אונז האבן גערעדט אין די פריערדיגע וואכן אז די מח, די שכל פון די מענטש, קומט אסאך מאל אין א קאנפליקט, אין א סתירה, מיט די לב, מיט די הארץ, מיט די הרגשים פון א מענטש. זיי האבן מבאר געווען אז די הרגשים פון א מענטש ארבעט פון זיך אליינס פון וואס ס'איז געווארן געפראגרעמט אין אים, און די הרגשים פון די מענטש האט א אינסטינקט, ער וויל גלייך ריעקטן. די מח, די שכל פון די מענטש האט די אייבערשטער געגעבן א מתנה אז די מענטש זאל קענען מיט זיין שכל דורכטראכטן יעדע פעולה וואס ער טוט צו ס'איז ריכטיג אדער נישט, אבער, די אייבערשטן האט אונז אויך געגעבן א מתנה, די הרגשים, וואס די הרגשים זענען זייער וויכטיג און עס דארף מיר עס האבן, מען דארף נאר וויסן ווי אזוי צו בעלענסן די צוויי. יעצט האט מען געשמועסט ביים לעצטן שיעור אז די עיקר ארבעט פון א מענטש איז ווען ס'קומט עפעס א מצב, איז די עיקר ארבעט פון א מענטש זיך אפצושטעלן א מינוט, ווייל די הרגשים ארבעטן אסאך מאל מער ווי די שכל, זיך אפשטעלן א מינוט און לאזן די שכל ארבעטן. כ'וויל צולייגן דערצו, אז דער גרויסער הייליגער צדיק רבי שייער בן רבי משה, דער הייליגער רבי שייעלע קערעסטירער, געווען א צדיק, האט געגעבן עסן פאר אידישע קינדער, הכנסת אורחים, נייע מושגים אין חסד וואס ס'האט זיך געדרייט דארט אין קערעסטיר. חוץ דעם איז רבי שייעלע געווען א גרויסער צדיק און א הייליגער איד און א קלוגער איד. פארציילט מען אז ס'איז געקומען אמאל א איד, צו די הייליגע רב שייעלע קערעסטירער, א פשוטע איד, מיטגעמאכט אין זיין לעבן אסאך, און ער קומט ער זאגט רבי איך קען שוין נישט, איך מוז נעמען א סוף צו אלע מיינע צרות, ראש חודש ווי א חודש זה סוף וקיץ לכל צרותיני, ביי אים האט עס געמיינט א אנדערע וועג, עס האט געמיינט אז מען דארף זיך רחמנא לצלן נעמען דאס לעבן, סועסייד רופט מען עס היינט, ער קען שוין נישט אנהאלטן, ער קען שוין נישט. שייעלע זיצט, הערט אים אויס, און סתם אזוי וואלט מען זיך דארפט אויפשפרינגען, וואס הייסט? נעמען דאס לעבן, מען טאר עס נישט טון, עס איז עבירה, עס איז א עוולה. שייעלע קומט נישט אראפ. שייעלע רופט זיך אן צו דעם איד, ער זאגט אים, לאמיך פארשטיין, איך הער, דו ווילסט נעמען א סוף צו דיין לעבן, וויאזוי גייסטו עס טון? וויאזוי גייסטו מאכן? וועסטו אריינטאנצן אין וואסער? וועט עס איז יעצט ווינטער ס'איז מוראדיג מוראדיג קאלט די וואסער זיי נישט באטאנץ ס'איז פריזינג די וואסער מ'קען נישט אריין טאנצן דארט אזוי זיך נעמען דאס לעבן זאגט ער ווילסט אראפ טאנצן פון א הויעכע בנין מ'וועט זיך צוקלאפן זאגט ער קלאפט טוט זייער זייער וויי יט אויב דו ווייסט זיכער דו שטארבסט איז איין זאך, אבער מ'האט דאך נישט גערעדט דעמאלטס פון קיין בנינים פון פופצן שטאק, ס'איז געווען דעמאלטס אין גאנץ קערעסטירע די העכסטע בנין געווען צוויי שטאק אדער דריי שטאק, זאגט ער האסט דיך מורא'דיג שטארק צוקלאפן צוברעכן דיינע ביינער, און אפשר וועסטו אפילו בלייבן לעבן, וואס האסטו דערפון? זאגט רב שייעלע צו אים, כ'מיין אונז דארף מיר אויפקומען מיט עפעס א בעסערע מהלך, א בעסערע פלאן וויאזוי זיך צו נעמען דאס לעבן. לאמיך עס איבערטראכטן אפאר טעג, כ'וועל אויפקומען מיט עפעס א מהלך, מ'וועט אויפקומען מיט א פלאן, ס'זאל נישט וויי טון, ס'זאל נישט זיין קאלט, און צוריק קומען צו מיר, כ'וועל דיר זאגן וויאזוי עס צו טון, מ'וועט עס איבערשמועסן. פארשטייט זיך אז דער איד האט זיך שוין נישט גענומען דאס לעבן. רבותי, וואס איז די עומק החכמה וואס ליגט דא? די הייליגע מאראל זאגט, ווען די פסוק זאגט כי לא אחפוץ במות המית, די רבונו של עולם וויל נישט א מענטש זאל שטארבן, זאגט די מאראל, די מענטש, די מח, די שכל פון א מענטש איז דאך א חלק אלוקי ממעל, די שכל פון א מענטש וויל קיינמאל נישט שטארבן. די שכל פון א מענטש וויל לעבן. ווען א מענטש קומט אן אין א שווערע מצב, ווי די איינציגסטע וועג ארויס איז זיך נעמען דאס לעבן, איז נישט ווייל זיין שכל איז מסכים צו דעם, די שכל פון די מענטש איז קיינמאל נישט מסכים צו גיין אויף סועסייד, זיך נעמען דאס לעבן. די שכל פון די מענטש גייט אייביג מסביר זיין פאר די מענטש, ס'איז טאקע א שווערע מצב יעצט, אבער ס'וועט אריבערגיין. ס'דא שווערע געדעכטע וואלקענעס, אבער מ'קוקט ארויף אפאר מינוט אויף די שווארצע וואלקענעס, ס'פארט ווייטער, ס'צושפרייט זיך. ס'וועט אריבערגיין די שווערע מינוט. די שכל פון די מענטש זענען מסביר אז ס'דא מענטשן וואס זענען געווען אין שווערע מצבים און זיי האבן עס איבערגעלעבט. מענטשן זענען דורכגעגאנגען די לאגער און זיי האבן עס איבערגעלעבט. מענטשן זענען דורך גאר שווערע צייטן, פארלוירן געלט, פארלוירן משפחה, מ'האט זיי איינגעזעצט, אלעס איז געווען ביטער קראנק און. זיי זענען געבליבן לעבן, זיי האבן זיך ארויסגעדרייט און זייער מזל האט זיך צוריקגעדרייט. אזוי זאגט אלעמאל די שכל פון א מענטש. ס'איז נאך קיינמאל נישט געווען א מענטש זאל רחמנא לצלן פוגע זיין בנפשו און זיין שכל זאל מסכים זיין. נאך מער, אפילו להלכה, די הייליגע חתם סופר, וואס האט אלעס פארשטאנען אלע שבע חכמות פון די תורה. דער חתם סופר זאגט אז היינטיגע צייטן ווען א מענטש נעמט זיך דאס לעבן בעצם ווייסט מען עס פון חזל אז א מענטש טאר מען נישט מספיד זיין א מענטש טאר מען נישט באגראבן צווישן אנדערע מען דארף אים באגראבן אינדרויסן פון די חוץ אינדרויסן פון בית החיים אז א מענטש טאר מען נישט מסרבל זיין פסק'ן דאך סאמע סוי פאר א יעדע מענטש היינט וואס מחמת צרותיו נעמט ער זיך דאס לעבן, קען מען געהעריג מספיד זיין, מען קען אים געהעריג באגראבן, פארוואס זאגט דאך סאמע סופר, נישט ווייל די משפחה העט זיך שעמען זיי זאלן נישט וויסן, ניין, סאמע סופר זאגט דאס וואס אונז זאג מיר יעצט, די שכל פון דעם מענטש האט קיינמאל נישט געוואלט זיך נעמען דאס לעבן, ער איז נישט קיין מענטש וואס איז א מאבד עצמו לדעת, נאר א מאבד עצמו לדעת, גייט אן די הלכות, ער איז נישט מאבד עצמו לדעת, זיין דעת האט נישט געארבעט יעצט פאר אפאר מינוט, אין אדם חוטא עלם כן נכנס בו רוח שטות, זיין דעת האט זיך אויסגעדלאשן, ער האט אויסגעפלאגט זיין דעת, און וואס האט געארבעט ביי אים א רוח שטות, וואס איז געווען די רוח שטות? זיינע הרגשים, זיין אינסטינקט, די געפילן פון א מענטש אסאך מאל איז איך קען שוין נישט ווייטער אנגיין אין לעבן, ס'איז נישט מעגליך, ס'איז אזוי סאך שוועריקייטן, פרעג אים וואס הייסט ווען דער שטארבן וועט ער זיין בעסער? ער האט נישט קיין תירוץ אויף דעם. זיי האבן צוזאמען געשמועסט. ווען מען קומט שכל'דיג פרעגן די פרוי פארוואס זי ביסטו נערוועז ווען די מאן איז אהיים געקומען, ס'האט נישט קיין שכל'דיגע תירוץ. דאס האט נישט קיין שכל'דיגע תירוץ. זיין הארץ זאגט אים נאר, זיינע הרגשים ווערן איבערגעפילט פון איין מינוט אויפן צווייטן אזוי שטארק, ווערן אנגעפילט זיינע הרגשים מיט ייאוש אז איך קען מער נישט, אז די בעסטע וועג ארויס איז זיך נעמען דאס לעבן אן שכל, נישט ווייל ס'וועט זיין בעסער, אונז קען מען עס נישט פארשטיין שכל'דיג, אין אדם חותם קיין נכנס ברוח שטות. ווען א מענטש קומט אן אין אזא מצב, און שמועסט מען בעצם איז דאס אין יעדע זאך וואס זאל נאר זיין, אין יעדע ריעקשאן וואס א מענטש האט, און יעדע זאך וואס א מענטש ווערט צעווילדעוועט, יעדע מאל וואס א מענטש וויל עפעס ענטפערן, וואס א מענטש וויל עפעס טון, אבער דא רעדט מען פון א עקסטרים זאך, פון זיך נעמען דאס לעבן, דער מענטש איז געווארן מלא מיט הרגשים אז איך קען שוין נישט עקזיסטירן, און זיינע הרגשים זאגן אים די בעסטע וועג איז פלאג דיך אויס. נע, שלעפ ארויס די פלאג, געענדיגט דערמיט. גארנישט, ס'האט נישט קיין שכל, אונז קען מען דאס נישט מסביר זיין, מען קען נישט שטיין דא און עס מסביר זיין. זאגט רב שייעלע פאר דעם איד, דאס איז רב שייעלע קומען זאגן, לאמיר עס איבערטראכטן. דאס הייסט, די הרגשים ארבעטן, רב שייעלע קומט זאגן וואס יעדער מענטש דארף זאגן פאר זיך, שטעל אפ דיינע הרגשים פאר אפאר מינוט, בארואיג דיך, לאמיר יעצט טראכטן שכל'דיג. די מינוט מען הייבט אן טראכטן שכל'דיג איז די וואסער צו קאלט, די אראפפאלן טוט וויי, דעמאלטס הייבט זיך אן טראכטן אביסל אנדערש. די אמת איז, ווי אלע זאגן היינט, אלע מומחים, א מענטש וואס זאגט ער גייט זיך נעמען דאס לעבן זאל מען זיין רואיג ער גייט זיך קיינמאל נישט נעמען דאס לעבן. וואס איז פשט פון דעם? וואס פשט פון די ווארט? פשט פון דעם איז אז ווען ער זאגט ער גייט זיך נעמען דאס לעבן מיינט אז זיין מח, זיין שכל רעדט, זיין מדבר רעדט, ווען ער זאגט ער גייט זיך נעמען ס'לעבן גייט ער עס קיינמאל נישט טון, ווייל ווען זיין שכל ארבעט וויל ער לעבן, ער איז יחפוץ, ער וויל לעבן בחיים, ער וויל, ער איז חפץ בחיים, ער וויל לעבן, ער וויל זיך נישט נעמען דאס לעבן. איינע פון די עיקר זאכן וואס מען טוט היינט, די אלע העלפ ליינס מיט די האט ליינס וואס א מענטש רופט זיך אריין און וויל זיך נעמען דאס לעבן איז, מען גייט אים נישט אן מסביר זיין זאל זיך נישט נעמען, איך קען עס נישט יעצט מסביר זיין, ווייל אויב ער רופט אריין מיינט אז זיין, ווען ווען ער איז אין א מצוקה, ווען ער איז אין א אנגעצויגנקייט, מען גייט רעדן מיט אים, אפאר מינוט ווארטן מיט אים, מען גייט שמועסן מיט אים אויפן טעלעפאן, וויאזוי הייסטו, ווער ביסטו, זאג מיר, און צוביסלעך וועט זיך נישט נעמען דאס לעבן מער, וואס איז געשען, מען האט אים גארנישט מסביר געווען, זיינע הרגשים וואס האט אים אנגעפילט האט מען געשטעלט אין פלאץ פאר צוויי דריי מינוט. רבותי, אונז רעדן יעצט פון זייער עקסטרים זאך, און ווען מ'רעדט פון דעם דארף מען אויסשמועסן אז חס ושלום ווען איינער איז אין א מצב וואס ער פילט אזוי, זאל ער רעדן מיט א מומחה און נישט אליין זיך פארלאזן אויף זיך, אויף זיינע ארבעט וואס ער געארבעט, אבער מ'שמועסט, מ'רעדט צו געזונטע מענטשן, ארויסצוברענגען ווי אזוי א מענטש'ס לב און מח שלאגן זיך אמאל, ווי אזוי ער טוט זאכן, סאו אונז אלע טוהן מיר זאכן לויט די הארץ. לויט אונזער אינסטינקט, לויט אונזער הרגשים, אזא עקסטרים זאך זענען מיר צו נאכנישט גרייט צו טון דאס נישט, אבער ריעקטן אויף דעם וואס איינער האט עפעס געזאגט, גיין טון א פעולה אויף דעם וואס איינער האט אים עפעס געטון, דאס טוט מען גלייך, אויב אונז זאל מען זיך אויסלערנען זיך אפצושטעלן אביסל, און דאס איז די סימן, א מענטש וואס קען שולט זיין אויף זיך, זיי האבן אנגעהויבן פארציילן, חזל פארציילן, און די תורה שטייט אין תנך, אז שמואל הנביא האט געזאגט פאר שאול המלך מען האט געדארפט גיין אין מלחמה מיט די פלישתים אפאר טעג וואס מען גייט ווארטן ביז מען הייבט אן די מלחמה, אונז ווייסן ווי אזוי ס'זעט אויס פארן מלחמה, יעדער איז שוין אנגעצויגן מען וויל שוין אנהייבן די מלחמה, האט אים שאול המלך געזאגט אונז גיימער, דא האט שמואל הנביא געזאגט פאר שאול אונז גיימער ברענגען א קרבן ווען איך קום אן די זיבעטע טאג, ס'איז אנגעקומען די זיבעטע טאג, שמואל הנביא נאך נישט דא. די אלע גענעראלן וואס זענען געווען דארט זאגן פאר שאול המלך שוין די זיבעטע טאג ער נישט דא לאמיר מקריב זיין דעם קרבן און מען הייבט אן די מלחמה. דאס האט זיך געדארפט געשען אנצוהייבן די מלחמה. און שאול המלך זאגט מען דארף ווארטן, שמואל הנביא האט געזאגט ער וועט קומען. אונז אלע לאמיר דיך איבער אונז גיימער ס'גייט נישט זיין קיין מלחמה אונז גיימער אנהייבן גיין אונז זעמער אנטלויפן און די פלישתים וועלן נאכיאגן און שאול המלך האט זיך געבראכן אונטער די פרעשור. געגאנגען לאמיר מקריב זיין דעם קרבן. ויהי, זאגט דער פסוק, ווען מ'האט געענדיגט מקריב זיין דעם קרבן, שמואל הנביא אנגעקומען. ער איז נאך געווען אין צייט, ער האט געזאגט די זיבעטע טאג, ס'האט זיך נאכנישט געהאט געענדיגט די זיבעטע טאג. די ערשטע זאך פרעגט שמואל הנביא פון שאול המלך, וואס האסטו געטון, כ'האב דיר געהייסן ווארטן אויף ביז איך קום. יא, אבער די פאלק האט געזאגט אז מ'גייט אנטלויפן און ס'וועט נישט זיין קיין מלחמה און קיינער גייט נישט מיטארבעטן. האט שאול המלך דעמאלטס באקומען זיין בשורה, אז פון יעצט און ווייטער האט דער אייבערשטער צוגענומען די מלוכה פון דיר, און מען גייט עס געבן פאר א צווייטן. וואס איז געשען? ער האט נישט געפאלגט דעם נביא, ער האט נישט געווארט, א געפערליכע זאך, א עוולה, פאר דעם נעמט מען צו די מלוכה, זענען די מפרשים דארט מסביר, כדי צו האבן מלוכה, כדי צו זיין א מלך, איז איינער וואס קען שולט זיין אויף זיך, מען קען נישט זיין א מלך אויף אנדערע אויב מען קען נישט שולט זיין אויף זיך, הייליגער ריזשינער האט געזאגט אז ווען מען איז געקומען צו רבי אלעזר בן עזריה און מען איז אים געקומען זאגן אז מען וויל אים מאכן נשיא אויף כלל ישראל, האט רבי אלעזר בן עזריה געזאגט אייזל ואימלך בידי ביסי איך וויל מיך גיין דורך רעדן מיט די ווייב, פשוט שמועסט מען אז מען דארף זיך דורך רעדן מיט די ווייב יעדע זאך, מודיע שלום בית שמועס נעמט מען ארויס פון די גמרא. דארף צולייגן אויך אז מען דארף זיך דורכרעדן מיט די ווייב אבער מען מוז זי נישט פאלגן. ר' אלעזר בן עזריא'ס ווייב האט געזאגט זי זאל עס נישט אננעמען, ער איז געגאנגען ער האט עס יא גענומען, נישט געפאלגט. אבער על כפנים די הייליגע ראשונה זאגט וואס איז פשט פון אייזל ואימלך בידי ביסי איך גיי מיך גיין דורכרעדן מיט די ווייב. זאגט ר' אלעזר בן עזריה ענק ווילן מיך נעמען אז איך זאל זיין א מלך, איך זאל זיין א מושל, איך זאל זיין א נשיא אויף אנדערע מענטשן, איך דארף קודם וויסן צו איך קען שולט זיין אויף מיך אליינס. ס'דא מענטשן וואס קענען נישט אליינס שולט זיין זיך, ער קען נישט מולך זיין אויף זיך, ער קען נישט זיין א מלך אויף זיך, ער איז נישט אין קאנטראל פון זיך אליינס ווען ער וויל עפעס טון, ער קען נישט, ער האט א תאווה צו טון עפעס אנדערש כאטש ער ווייסט וואס איז ריכטיג. אויב קען איך נישט שולט זיין אויף מיך, קען איך נישט זיין א נשיא אויף אנדערע. זאגט ער, וויאזוי ווייס איך צו איך קען אליינס שולט זיין אויף מיך? גיי פרעגן די ווייב, זי קען אלע פראבלעמען וואס איך האב, די ווייב, קיין פונקטליך די מאן, סתם גוט צו וויסן יעדער איינער אונז אלע מען שפילט א גאנץ לעבן מען זאל נישט שפילן פאר פרעמדע, די ווייב ווייסט סייווי קיינער דארף נישט שפילן אויף איר זי ווייסט ווער די מאן איז, זאגט ער איך דארף זען צו איך בין א מלך אויף מיר צו קיינער וויסט צו איך קען שולט זיין אויף אנדערע, שאול המלך האט דאס נישט געטון ער האט נישט געקענט שולט זיין אין א מצב פון פרעשור, זיינע הרגשים האבן אים געטריבן אז מען גייט פארלירן די מלחמה, די עולם גייט אוועקגיין, עס גייט נישט זיין קיין גענעראלן, עס גייט נישט האבן מיט וועם צו גיין צום טיש, ממילא איז ער געגאנגען טון א פעולה לויט דעם, די שכל האט אים נישט געארבעט, ער האט נישט געווארט די פאר מינוט אזא איינער פארלירט די מלכות, וואס אונז אלע וויל מען קענען שולט זיין אויף זיך, שולט זיין אויף זיך איז צו ווארטן ביז די זיבעטע טאג. ווארטן ביז שמואל הנביא קומט אן, אונז האבן נישט שמואל הנביא זאל קומען, אבער ווארטן פאר מען טוט א פעולה מתוך כעס, ווארטן פאר מען טוט א פעולה מתוך רגש, ווארטן פאר מען טוט א פעולה מתוך עצבות, מתוך ייאוש, נישט טון די פעולה פאר מען האט נישט געטראכט אביסל, מאסען מאסען האט מען געשמועסט ארבע מאות זוז ש ווי עס ווערט פֿיר הונדערט זוז זיך אפצושטעלן פאר צוויי מינוט און קענען דאס אריבערגיין. אונז רעד מיר פון די פסוק וואס זאגט עקוב הלב ואנוש, ווי שטארק די מענטש'ס קאפ איז אסאך מאל פארדרייט, נישט די קאפ, נישט די מח, די הארץ פון די מענטש איז פארדרייט. אונז האבן געשמועסט די ערשטע זאך ווען אונז רעד מיר פון הרגשים, אז יעדע מענטש דארף אלעמאל זען פון וואס די הרגש קומט, וואס די הרגש מיינט. למה חרה לך, האט דער אייבערשטער געפרעגט פון קין, וואס באדערט דיך? נישט וואס איז געשען, נישט ביסט אויפגערעגט, פארוואס ביסטו אויפגערעגט? וואס איז געשען אז דו ביסט געווארן אויפגערעגט? אזוי דארף מען זיך אפשאצן ביי יעדע מאל ווען עפעס איז דא ביי אונז וואס אונז דארף מיר איבערגיין, ווען זאל מיר ארבעטן אויף אונזער נפש, זען אביסל די זאכן וואס קען צוקומען ווען אונז האבן נישט קלאר ארויס וואס אונזער הארץ הייסט אונז טון. לאמיר אנהייבן מיט איין משל, מיט איין דוגמא, וואס א מענטש זאל וויסן ביי זיך, מענטשן זענען קאנווינסד אז זיי זענען גערעכט, מענטשן זענען קאנווינסד זיי טוען ריכטיג, אבער מען וועט וויסן וויאזוי די הארץ דיקטירט אונז, וויאזוי די הרגשים פירט אונז נישט ריכטיג, ער מיינט אונזער טובה האבן אונז געשמועסט א גאנצע צייט. אבער ס'איז בעצם נישט די ריכטיגע וועג, וועלן אונז קענען זיך אפהיטן פון דעם. וואס אונז לערנען אין די פרשיות יעצט פון דתן ואבירם. דתן ואבירם זענען געווען אין מדבר און פרובירט צו דערגיין משה רבינו'ס יארן ווי זיי האבן נאר געקענט. אין מצרים גלייך זענען זיי געגאנגען מסר'ן משה רבינו פאר פרעה און זיי געהארגעט איינעם. ווער ווייסט וואס איז געשען דעמאלטס? וואס איז געשען? מגנב מסור משה רבינו האט ער געהארגעט א מצרי. פארוואס האט ער געהארגעט די מצרי? ווייל ער האט געוואלט ראטעווען זייער לעבן. ער האט געוואלט ראטעווען זיי זיי אליינס. דעם אבירם האט ער געוואלט ראטעווען זיין לעבן. געראטעוועט זיין לעבן דורך הארגען א גוי און ער גייט יעצט מסר'ן. וואס איז פשט פון דעם? ס'קומט אין מדבר, ס'קומט ביי די מן, יעדע זאך וואו זיי האבן געקענט זיי זענען געשטאנען דערקיטשעט משה רבינו, ס'קומט צו די פרשה פון קורח, זיי זענען געווען די ראש המדברים, איבעראל וואו עס שטייט אין די תורה ניצים וניצבים וואס האבן זיך געשטעלט אדער געקריגט איז עס אלעמאל געווען דתן ואבירם, רבותי אונז ווייסן מיר אז משה רבינו האט געראטעוועט די לעבן פון דתן ואבירם דריי מאל, געראטעוועט זייער לעבן. איינמאל איז געווען ווען ער געראטעוועט זיי לעבן דעמאלטס ווען די איש מצרי איז געקומען שלאגן איש עברי ער איז געקומען שלאגן א איד ער האט אים געוואלט הרג'נען די צווייטע מאל איז געווען וואס מען האט געראטעוועט די לעבן איז געווען ווען די אונז ווייסט מען ווען די מצריים האבן אריינגעבויעט קינדער אין וואנט. משה רבינו איז געקומען זאגן רבונו של עולם אזא זאך? דער אייבערשטער האט געזאגט איך ווייס וואס איך טו, יעדער איינער וואס מען האט אריינגעבויט אין די וואנט באלאנגט דארט, אז דו גלייבסט מיר נישט פרוביר עס אויס נעם ארויס איינעם, און ער האט ארויסגענומען מיכאל דעמאלטס, און עס זיך אויפגעשטעלט דעמאלטס א פעצל מיכאל, די זעלבע זאך פארציילן די הייליגע חזל. איז געווען מיט דתן ואבירם ווען ס'איז געווען אמאל וואס מען האט ארויסגעגעבן דארט א גזירה מען האט געהארגעט מענטשן האט משה רבינו געזאגט רבונו של עולם וואס הארגען מען דא מענטשן אין מצרים צו מען האט זיי אריינגעווארפן אין ים אדער וואס ס'איז געווען דער אייבערשטער האט איך ווייס וואס איך טו איך ווייס ווער ס'קומט אן דארט און ווער נישט. אויב דו גלייבסט מיר נישט, איך גיב דיר, אזוי שטייט אין מדרש, די זעלבע מעשה, איך גיב דיך א ברירה ארויסצונעמען צוויי חברה. ער איז געגאנגען און ער האט ארויסגענומען, די צוויי זענען געווען דתן ואבירם, וואס משה רבינו האט געראטעוועט זייער לעבן. אין מדרש שטייט, ווען עס איז געקומען מכת חושך, יעדער איינער פרעגט די קשיא, פאר מכת חושך, למה העביר על הקדוש ברוך הוא לעם חושך, זאגן חזל, כדי די רשעים זאלן שטארבן. אלע רשעים זענען געשטארבן ביי מכת חושך, זיי זענען נישט ארויסגעגאנגען. אונז זעען מיר גלייך מען גייט אריבער די ים, דתן ואבירם זענען דארט. דתן ואבירם זענען נישט געווען קיין רשעים? איז נישט פשט בעושר שוב כאשר היה, זיי האבן דאך שוין גע'מסר'ט משה רבינו אין מצרים. פארוואס האבן דתן ואבירם איבערגעלעבט, פארוואס זענען זיי נישט געשטארבן ביי מכת חושך? זאגט די הייליגע מדרש ווייל משה רבינו לימד סנהדריה אויף אידישע קינדער און ער האט געטענה'ט רבונו של עולם וכי זה שבחם של ישראל שאתה ממית אן די הרגת זיי אמר לו הקדוש ברוך הוא די אייבערשטער האט געזאגט אניח לך שניים מהם כ'וועל איבערלאזן צוויי און ושיב נאכאמאל ניצלי דתן ואבירם רבותי משה רבינו האט געראטעוועט זייער לעבן. איין מאל, א צווייטע מאל, א דריטע מאל, און זיי זענען נאר דא געווען אים אונטערצוברענגען. וואס איז פשט? רבותי, עס איז דא א חידוש אין פון רבשי לייב דיסקין, רבשי לייב דיסקין זאגט, פארוואס טאקע זענען דתן ואבירם האבן זיי זוכה געווען איבערצולעבן חושך? יא, משה רבינו האט געבעטן, אבער פארוואס פונקט די צוויי? פארוואס האבן זיי זוכה געווען איבערצולעבן, די ים האט זיך געשפאלטן, מיט אנדערע זאכן פאר זיי? זאגט רבי שי לייב דאס קען אונז ווייסן מיר אז די שוטרי בני ישראל זענען געווען געוואלדיגע גרויסע אידן זיי האבן זיך געלאזט כאפן פעטש פאר אידישע קינדער זאגט ער דתן ואבירם זענען געווען שוטרי בני ישראל און ממילא ווי זיי באלד זיי זענען געווען שוטרי בני ישראל האבן זיי זוכה געווען איבערצולעבן ער ברענגט די פסוק זאגט אז די אלע שוטרי בני ישראל זענען שפעטער געווארן פון די שבעים זקנים וואס האט שורה געווען נביאה אויף זיי. אין פסוק שטייט דארט אספו לי שבעים איש מזקני ישראל שטייט אין פסוק אשר ידעתו כי הם זקני העם ושוטריו די זיי זענען די שוטרים אין ספר חכמים דארט זאגט ער א פשט זאגט ער די אלע נשיאים האבן געהייסן ראשי המטות מטות מיינט שבטים, זאגט ער, מטות מיינט שטעקענעס, זיי זענען אלע געווען די וואס האבן געכאפט מיט שטעקענעס, זיי האבן געכאפט פון די מצריים פאר אידישע קינדער, ממילא זאגט רב שי לייב דיסקין פאר דעם האבן דתן ואבירם איבערגעלעבט ווייל זיי האבן זיך געלאזט כאפן פון אידישע קינדער, פון די מצריים פאר אידישע קינדער. זיי זענען געווען די צוויי שוטרים וואס זענען געקומען צו שרייען צו משה רבינו אז מאז בוסו אל פרעה הירא לו אמה זיי איז שווער געווארן וואס אויף דעם האט משה רבינו געזאגט למה הרי עשו זיי האבן זיך אזוי אנגענומען פאר אידישע קינדער פאר דעם האבן זיי איבערגעלעבט זאגט רבותי אונז האבן דא א סתירה פון א מענטש אונז האבן דא דוסים ואבירם וואס האבן זיך געלאזט כאפן פעטש. געליטן צרות פאר כלל ישראל. די זעלבע דוסים ואבירים קומען און דרייען אן א מערכה קעגן משה רבינו יעדן טאג, און די זעלבע דוסים ואבירים זענען געראטעוועט געווארן דורך משה רבינו. וואס איז פשט פון דעם? רבותי ס ס האט א מורא'דיגע טיפקייט וואס ס'שטייט דא, שטייט בעצם שוין חובת הלבבות, אבער דער חתם סופר האט מען א ווארט וואס די הייליגע חתם סופר האט אמאל געזאגט א מעשה שהיה, ס'איז געקומען א איד, די חתם סופר האט אויך געהאט, געוואלט אוועקשטעלן הדת על תילה, די חתם סופר געהאט אידן וואס זענען געקומען, מ'האט זיך געשלאגן מיט אים, מ'האט גע'מסר'ט די חתם סופר, מ'האט צוגעשפארט די ישיבה, מ'האט אים גערוידעפט אויף טריט און שריט, האט די חתם סופר זיך אמאל אנגערופן, זאגט די חתם סופר, וואס האב איך אזוי שלעכט געטון פאר דעם איד? וואס האב איך אזוי גוטס געטון פאר דער איד ער זאל מיך שלעכטס טון? איך געדענק נישט איך זאל אים האבן אמאל געטון אזא טובה. פשט איז, דער הייליגער חתם סופר איז אונז מגלה געווען, ווען א מענטש טוט פאר איינעם גאר א גרויסע טובה, די אינסטינקט פון יענעם מענטש איז צו זיין א כופר בטובה. די שכל פון א מענטש זאגט אים, ער האט מיר געטון א טובה דארף איך אים צוריק טון. אבער די הרגשים פון א מענטש איז פונקט פארקערט. וואס איז די הסבר אין דעם? די הסבר אין דעם, איך עס מקדים זיין נאכדעם אויסשמועסן נאך קלארער, שטייט אין פחד יצחק פון רב הוטנער אויף איינע פון די דרשות אויף חנוכה. זאגט רב הוטנער אז ווען אונז האמיר א ווארט אין די תורה, איז דא א סיבה פארוואס די ווארט מיינט די זאך? איז דא א סיבה פארוואס שלחן מיינט שולחן? יעדע פלאץ וואס שטייט אין די תורה די ערשטע מאל א געוויסע זאך, דאס איז די טייטש פון די ווארט. נישט אריינגיין באריכות, אבער אבותינו זאגט אונז ס'איז דא צוויי ווערטער אין לשון קודש וואס האט די זעלבע טייטש, וואס עס האט א אנדערע טייטש און ס'איז די זעלבע ווארט. ווען א מענטש איז מודה. על לא אמת, בשעת ער זיך מזוודה, מען פרעגט אים דו האסט געטון אזוי און אזוי? ער איז מודה געווען, הודאה, ער איז מודה על לא אמת, קומט צו א מענטש, כ'האב דיר געבארגט הונדערט טויזענט דאלער, ער איז מודה, יא, געבארגט, הודאה, מקצת הודאה איז אמאל ער מודה, האלב איז ער מודה במקצת, מודה מיינט איך בין מודה דאס וואס דו זאגסט האסט געטון. פון די אנדערע זייט די ווארט מודה מיינט אויך איך לויב, ער איז מודה משבח לקדוש ברוך הוא, ער דאנקט דעם אייבערשטן. וואס איז פשט אז די זעלבע ווארט מודה מיינט מודה זיין על האמת, זיך מתוודה זיין, און די זעלבע ווארט איז לויבן און דאנקן? זאגט ר' וואלטער ווען עס קוקט מען די פארקערטע פון די ביידע האט עס אויך די זעלבע ווארט וואס טייטשט אפ ביידע. ווען א מענטש קומט, מען קומט צו א מענטש מנה לי בידך, און ער לייקנט, וויאזוי רופן אים חזל אן, ער איז כופר, מודה במקצת און כופר במקצת, ער איז החזיק כפרן, ער איז געווען א כופר, און די זעלבע זאך אויך ווען א מענטש דאנקט נישט יענעם איז ער כופר בטובה, רופן אים חזל אן, ער האט כופר געווען אין די טובה, סאו ווען מען רעדט סיי פון די דבר, די זאך יא צו טון, מודה זיין על האמת און דאנקן, האט עס די זעלבע ווארט. און סיי פארקערט האט עס אויך די זעלבע ווארט. וואס איז פשט פון דעם? זאגט הרב הוטנער דארט א מורא'דיגע זאך, זאגט ער, א מענטש וויל זיין, זיין איגאו, ער וויל זיין אליינס א מענטש, א געלונגענער מענטש, ער וויל קענען ארומגיין איך בין מיין הצלחה, א מענטש קען קיינמאל נישט פילן ווי איך בין אנגעוואנדן אין יענעם. די גמרא זאגט א מענטש וואס באקומט זיין פרנסה פון א צווייטן איז חייב אינם חיים, זיין לעבן איז נישט קיין לעבן. וואס זיין לעבן נישט קיין לעבן? זאגט ר' וואלף נידער, איך האב מורא'דיגע גוטע לעבן, ער דארף גארנישט טון, ער ארבעט אביסל אבער ער באקומט זיין פרנסה פון יענעם, א מענטש איז א עצמאי, א מענטש איז א אייגענע מענטש פאר זיך און א מענטש דארף פילן, זיין הרגשים לאזן אים נישט פילן אז ער איז אנגעוואנדן אין יענעם, זיין הצלחה איז נאר יענער, ממילא ווען א מענטש טוט פאר איינעם א גרויסע טובה פילט יענער, די שכל פון א מענטש און די טבע פון א מענטש איז ער פילט שולדיג פאר יענעם, די אייבערשטער אריינגעלייגט אין די טבע הכרת הטוב פאר יענעם. אבער ווען איך פיל הכרת הטוב מיינט אז יענער האט מיך עפעס געגעבן, איך קען דאך נישט לעבן מיט די געפיל יענער האט מיך עפעס געגעבן, די איינציגסטע וועג ארויס איז אנהייבן לייקענען יענער האט קיינמאל נישט געטון קיין טובה, נע דאס וואס ער האט געטון ער האט עס קיינמאל נישט געטון, איך האב עס נישט געדארפט ער האט מיך נאר ערגער געמאכט, איך האב עס נישט געדארפט ער האט עס געטון פאר זיך אליין, די גמרא זאגט אורח רע זאגט כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי, ממילא לאמיר עס פארשטיין, ווען אונז האמער אמאל א מענטש וואס האט אונז געטון א טובה און אונז הייבער אן פילן ער האט עס נישט עכט געמיינט, אונז הייבער אן טראכטן ס'איז נאר ארויסגעקומען א שלעכטס פון די טובה, זאלן אונז וויסן אז דאס קומט פון די עקוב הלב, דאס קומט פון די פארקרומטקייט פון די הארץ וואס לאט אונז נישט אנערקענען אין די טובה, ווייל אויב איך אנערקען אין די טובה מיינט נישט אז איך דארף צוריקגעבן, איך האב נישט קיין פלען צוריקצוגעבן, אבער דאס מיינט אז איך בין עפעס אנגעוויזן אין אים, און דאס קען א מענטש נישט לעבן, אויב מען נעמט נישט די שכל אריין וואס זאל ארבעטן אויף דעם. ווען א מענטש בארגט פאר איינעם הונדערט טויזנט דאלער, ער האט די געלט צוריק צו צאלן, וועט ער אים צוריק געבן די הונדערט טויזנט דאלער. אויב ער האט נישט די געלט צוריק צו צאלן, גייט ער פלוצלינג ווערן זיין שונא, און פלוצלינג ווערן איינער וואס, כ'האב דיך דאך געבארגט די געלט, האסט נישט צוריק געצאלט, אבער ניין דו האסט נאכגעטון דעם, און ער גייט טרעפן טויזנט אנדערע תירוצים. זאגט דער הייליגער חתם סופר, כ'האב אים קיינמאל נישט געטון אזא גרויסע טובה, עס זאל מיר דאס צוריק טון אזא שלעכטס. רבותי, דער פאראדאקס פון דעם, דער פאראדאקס איז, א מענטש וואס איך האב נישט געטון קיין טובה, קען זיין נאנט, א מענטש וואס מ'האט געטון א טובה גייט דווקא זיין כופר. זאגט הרב הוטנער, ווען ס'קומט צו די ווארט מודה זיין, מודה זיין מיינט דאנקן איינעם, איז עס די זעלבע טייטש? נישט קיין אנדערע טייטש? נישט די זעלבע ווארט? עס האט צוויי טייטשן. דאס מיינט מודה זיין על האמת אז יענער האט מיך עפעס געטון. פונקט אזוי ווי ווען איך בעט דיך הונדערט טויזנט דאלער און דו ביסט מודה אויף דעם, האסטו מודה געווען אז איך האב דיר געגעבן הונדערט טויזנט דאלער. די זעלבע זאך ווען דו ביסט מודה, דו דאנקסט איינעם פאר די טובה וואס ער האט געטון, ביסטו, דו נעמסט דיין גאנצע איגאו און דו לייגסט עס אין די זייט און דו ביסט מודה, יא, איך האב געטון א טובה. לויבן. מיינט, מודה זיין אז כ'בין אנגעוויזן אין דיר. ווען אונז קומען אונז לויבן דעם אייבערשטן, אונז דאנק מיר דעם אייבערשטן. וואס מיינט איך לויב דעם אייבערשטן? יא, שכוח האסט מיר עפעס געגעבן, ממילא בין איך מודה, איך לויב, איך זאג להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח. ניין, נישט דאס מיינט מודה זיין. מודה זיין, דאנקן דעם אייבערשטן מיינט איך בין מודה, יא, רבונו של עולם, דו האסט מיך אלעס געגעבן, שעשה לי כל צרכי. ווען א מענטש איז נישט מודה איז ער כופר, ס'איז די זעלבע ווארט, די זעלבע כופר ווי דא איז כופר דא ווען ער לייקנט יענעמ'ס געלט. רבותי ס'איז געווען א גרויסע ישיבה, א באוויסטע ישיבה אין בית וגן יארן צוריק, ס'איז געווען יארן צוריק אין ארץ ישראל נישט געווען קיין סאך געלט, מ'האט געגעבן דארט אין ישיבה, מ'האט צומאל נאך געלערנט אין ישיבה, געגעבן קוים צו עסן, ס'איז נאכנישט געווען די מצב אזוי ווי היינט, יעדע בחור האט טאשן געלט און מען גייט מען עסט, מען האט צוגעשטעלט גאנץ מצומצם די עסן אין ישיבה, כדרכם פון בחורים, דאן גיימיר רודערן אביסל, די הנהלת הישיבה האט פרובירט וואס מען קען, מען האט פרובירט צו מאכן די עסן זאל זיין גוט, ס'זאל זיין גענוג, וויפיל מען האט געקענט לויט די יכולת וואס ס'איז געווען דעמאלטס, בחורים קען מען קיינמאל נישט צופרידן שטעלן, זיי זענען נישט געווען צופרידן, ס'איז געגאנגען מער און מער ביז. בחורים אין ישיבה האבן געמאכט א פראטעסט קעגן די ישיבה מען נישט אריין קומען איין טאג צום שיעור, נישט אריין קומען צום דאווענען, די גאנצע ישיבה האט זיך אפגעמאכט, זיי געזעצן די משגיח אין ישיבה מיט די מנהל פון די ישיבה, און אונז דארף מיר דא גיין, אונז וויל מיר אפשטעלן די זאך, אונז ווייס מיר אויך אז ווען ס'איז דא א גאנצע ישיבה מאכט א פראטעסט מאכט א הפגנה, איז נישט הונדרעט בחורים מאכן א הפגנה, יא צוויי דריי האבן מחליט געווען און די עולם איז מיטגעגאנגען. אונז דארף מען טרעפן ווער די צוויי דריי איז, ווער זענען די צוויי דריי וואס אונז דארף מען טרעפן, וואס האבן עס געטון מיט זיי, ווען מען רעדט מיט און באשמועסט מיט זיי, מסביר נישט קמצן און מסביר זיין וואס ס'גייט פאר, זאלן בארואיגן אביסל די מצב, אביסל בארואיגן די זאך, אבער זיי האבן נישט געקענט דערגיין, אפגעשמועסט, קיינער גייט נישט זאגן ווער ס'איז די פירערס פון די מערכה, דארט אין בית וגן האט געוואוינט א גרויסע גאון, א גרויסע גדול, ר' חזקל אבראמסקי, איך קען אים ספרים אויף תוספתא, חזון יחזקאל, איז די הנהלת הישיבה אריבערגעגאנגען צו אים, אפשר קען ער אונז העלפן עפעס ווי אזוי צו דערגיין אדער וואס אונז דארף מיר טון אין דעם מצב. ר' חזקאל האט זיך פארטראכט אביסל און ער געבט זיך א רוף אן איך וועל ענק זאגן פונקטליך ווער ס'איז די מארגנים פון די הפגנה. רוח הקודש האט ר' חזקאל געזאגט פאר זיי זאגט ער גייטס אריין אין די ישיבה אפיס נעמטס ארויס די צעטלעך פון די שכר לימוד, וויפיל די עולם צאלט שכר לימוד, און ענק וועלן זען, מאכטס די חשבון ווער ס'איז די וואס האבן געצאלט די ווייניגסטע, אדער בכלל נישט געצאלט, וואס די הנהלת ישיבה האט זיי נאכגעגעבן ווייל זיי האבן נישט קיין געלט אדער פאר וועלכע סיבה, פיק אויס די בחורים וועסט זען זיי האבן געפירט די הפגנה. הנהלת ישיבה איז געגאנגען, איבערגעקוקט, די וואס האבן די ווייניגסטע געצאלט אדער בכלל נישט געצאלט, און מען האט זיי ארויסגענומען, און יא, אזוי שטעלט זיך ארויס, זיי זענען געווען די וואס האבן געפירט, און מען האט גערעדט מיט זיי, שיין מסביר געווען, און מען האט אפגעשטילט די זאך. מען איז געקומען דעמאלטס צו ר' יחזקאל אבראמסקי, א מופת, א רוח הקודש, אפען ווי רוח הקודש, האט ר' יחזקאל דעמאלטס געזאגט, און ער האט מסביר געווען זייער שיין, אזוי ווי אונז זאגן מיר יעצט, ער האט געזאגט אז די ערשטע זאך ווען א מענטש קומט ברענגען ביכורים, קומט ער זאגן זאגט רש י דארט א גאנצע נושא וואס מען זאגט, אבער זאגט רש י די ערשטע ווארט הגדתי היום, וואס איז הגדתי היום שעיני כפי טובה, ווער רעדט פון א כפי טובה, מען רעדט דאך יעצט פון גיין טון א פעולה יא אויף גוטס, איך גיי ברענגען ביכורים און אויב איך ברענג נישט ביכורים בין איך א כפי טובה? איך בין נישט קיין מכיר טובה, זאגט ער ניין. א מענטש וואס ער באקומט עפעס איז אדער זיין מהות איז מכיר טובה וועל איך באקומען, אדער איז ער די פארקערטע. ס'קען נישט זיין א מענטש זאל עפעס באקומען פון איינעם און ער זאל זיין נוטראל, זיין נוטראל, איך ווייס איך האב נישט באקומען, איך האב יא, אדער בין איך מכיר טובה, אזוי איז די נארמאלע זאך, אדער זאגט מיך מיין נפש, איך קען נישט יעצט מכיר טובה זיין, ממילא מוז איך טון די פארקערטע, הגדת היום שאינו כפי טובה. האט אים חזקאל געזאגט, איך האב גלייך געוואוסט, זאגט ער, די מענטשן וואס האבן געצאלט שכר לימוד, די קינדער וואס האבן זייער טאטעס האבן געצאלט שכר לימוד פאר זיי, זיי פילן נישט מורא'דיג הכרת הטוב צו די ישיבה, אונז צאלן מיר געלט און די ישיבה געבט אונז עסן, געבן זיי נישט די בעסטע עסן, פיין, אבער ס'איז נישט די ישיבה טוט מיר עפעס א טובה מיטן געבן עסן, זיי געבן מיר עסן פאר דעם וואס איך האב געצאלט. איך צאל געלט, זיי שטעלן מיר צו מגידי שירים, איך צאל געלט, זיי שטעלן מיר צו א בעט, זיי דארפן מיר עס צושטעלן, איך האב געצאלט דערפאר, ממילא זיי האבן נישט צוגעשטעלט די בעסטע, פיין, איך קען זיין אויפגערעגט, איך קען זיין נישט, אבער קיינמאל נישט מיט אזא כופר בטובתו, זאגט ער, די וואס זיצן דארט בחינם, די פילן יעדן טאג ווי איך זיץ בחינם ביי יענעמ'ס פלאץ, די פילן יעדן טאג ווי מען געבט מיך עסן אומזינסט, מען שטעלט מיך צו א ישיבה אומזינסט, דאס מיינט אז זיי טוען מיך אלעס? דאס מיינט איך בין אנגעוויזן אויף זיי? דאס מיינט איך בין נישט קיין אייגענע מענטש? דאס מיינט איך בין זיי שולדיג מיין לעבן? דאס קען נישט ארבעטן, איך מוז זוכן די וועג ווי אזוי צו איבערדרייען די זאך, און ווי אזוי נישט נאר צו מקוטב זיין צו ווערן א שונאי להבידוי, זאגט ר' יחזקאל אברמסקי, און דאס איז געווען די לימוד וואס ער האט ארויסגעלערנט. ווייסט וואס דאס זאגט פאר אונז? און לאמיר נאך צולייגן, חזל זאגן, און דער חתם סופר דארט שמועסט אויס די זעלבע זאך וואס ער האט געזאגט ביי די מעשה שהיה ביי פרעה שטייט אשר לא ידע את יוסף, זאגן חזל וואס הייסט אשר לא ידע את יוסף? גאנץ מצרים האט געוואוסט אז יוסף האט זיי געראטעוועט פון אונטערגיין, עס איז געווען א הונגער יאר, עס איז נישט געווען צו עסן אין די גאנצע וועלט כמעט, אין מצרים איז געווען צו עסן פול ווייל יוסף איז געקומען. ווען יוסף איז געקומען, ווען יעקב איז אראפגעקומען, איז די ניל איז ארויפגעקומען אל פרעה. פרעה האט דאס אלעס נישט געוואוסט. ס'איז אנגעהויבן ווערן א שפע, ס'האט אנגעהויבן ווערן זיבן זאטע יארן וואס ס'איז געגאנגען דארט נאך מער ווי נארמאל. יעדער האט עס געוואוסט, אפילו מ'וועט זאגן ס'איז געווען א נייער קעניג, ס'איז געשטאנען אין אלע היסטערי בוקס, ס'איז געשטאנען אין אלע צייטונגען, יעדע מצרי האט דאס געוואוסט, ס'איז געווען א נייער קעניג, אבער ער האט דאך אויך געלעבט דעמאלטס, יא ער איז דאך געווען אזוי אלט שוין דעמאלטס ווי יוסף, ער האט נישט געוואוסט וואס איז געשען דא צוויי דריי יאר צוריק אין מצרים, וואס מיינט אשר לא ידע את יוסף, זאגט די הייליגע חתם סופר דארט עשה עצמו כאילו לא ידע, אבער פארוואס? וואס מיינט עשה עצמו כאילו לא ידע? פארוואס האט ער זיך געמאכט כאילו לא ידע? פארוואס קען ער נישט זאגן יא? יוסף האט טאקע אויפגעבויט מצרים, יוסף האט געראטעוועט מצרים, אבער איך וויל ענק יעצט מאכן ארבעטן. אזוי וויל איך. פארוואס? פרעה איז דאך געווען א רשע, פרעה קען טון וואס ער וויל, ער קען שעכטן דרײַ הונדערט קינדער צופרי און דרײַ הונדערט קינדער נאכמיטאג, זיך צו באדן אין זייער בלוט, ער קען טון וואס ער וויל. דאס טאר נישט ער קען טון, ער קען קומען זאגן, יא, יוסף האט געטון א גרויסע טובה, א גרויסע שכח, איך וועל דיך שיקן בלומען אויף שבת, אבער איך וויל יעצט פייניגן אלע אידן. זאגט די הייליגע שם סופר, ער קען עס נישט טון. ער קען עס נישט טון. א מענטש מוז זיין מכיר בטוב אדער אשר לא ידע את יוסף. ס'איז די איינציגסטע וועג וויאזוי א מענטש קען עקזיסטירן. דאס איז געווען די עונש פון פרעה, די גרויסע עונש פון די גאנצע מצרים, פון אלע מכות, אז זיי האבן זיך אזוי איבערגעדרייט און לויט דעם, אונז קען מען זאגן ביי די הגדה, פסח ביינאכט ווען מען ברענגט ארויס די שלעכטס פון פרעה און וויאזוי מען איז געראטעוועט געווארן, וואס זאגט מען דארט? אונז זאגט מען דארט די זעלבע פסוקים וואס מען זאגט ביי די פרשה פון ביכורים, ארמי עובד אבי וירד מצרים, אונז זאגט מען דארט די פרשה פון ביכורים, און די פרשה פון ביכורים קומט אונז זאגן ללמדך, ס'קומט אונז לערנען שאינך כפי טובה, ביסט נישט קיין טוב געוואלדיג, דאס קומט אונז צו לערנען די פארקערטע, דאס איז די פרשה פון מצרים, דאס איז די פרשה וואס איז געווען מיט דעם. וואס אונז לערן מיר ארויס שטייט אין מדרש, כל הכופר בטובתו של אדם סופו אז ער כופר בטובתו של מקום, וואס איז די ענין פון די אלע זיין כופרים בטובתו של מקום? וואס די ענין פון די אלע עיטיעסטס? ס'איז נישט דא קיין באשעפער אויפן וועלט, וואס גייט דיך אן צו יא איז דא א באשעפער? כ'פארשטיי, א ערליכע איד ווייסט אז אויב איז דא א באשעפער דארף ער עפעס טון תורה און מצוות און לאמיר זאגן ס'איז אים שווער, אבער דער גוי וואס האלט גארנישט סביר, ער האלט גארנישט עניוועי. האלט נישט קיין תורה, האלט נישט קיין מצוות, וואס זיצט ער א גאנצן טאג און ער ליינט בוקס און ער זאגט דרשות און ער פילאזאפירט ארויף מיט אראפ, ס'איז יא דא א באשעפער, ס'איז נישט דא, וואס האט די גוי פון זיינע עיטיעס, ווי מ'זאגט די איד ווען ער וויל אראפ נעמען פון זיך די עול תורה און מצוות פארשטיי איך, אקעי די וועג איז ס'איז נישט דא קיין באשעפער, וואס האט די גוי דערפון? וואס האט די גוי פון זאגן ס'איז נישט דא קיין באשעפער אויפן וועלט? וואס גייט אים אן איז דא א באשעפער? די באשעפער איז דיך גארנישט מחייב. אפילו ס'איז יא דא א באשעפער מוזטו גיין איין וואך איין טאג א וואך אין קלויסטער אדער דאס אויך נישט. ער דארף דאס אויך נישט טון און קען זיין א ערליכע קריסט. וואס דארפסטו לייקענען אין דעם אז ס'איז דא א באשעפער? די נקודה איז די זעלבע זאך וואס מ'שמועסט יעצט. א מענטש כדי נישט צו פילן אנגעוויזן אויף איינעם, און אויף איינעם מיינט נישט דווקא אויף א בשר ודם, אנגעוויזן אויפן באשעפער, אויב א גוי זאל זיך דארפן ארומדרייען, איך באקום אלעס פונעם אייבערשטן, ס'איז דא איינער וואס פירט אלעס, ס'איז דא איינער וואס ער האט מיך צוגעשטעלט מיין דזשאב, ער האט מיך צוגעשטעלט מיין ווייב, ער האט מיך צוגעשטעלט מיינע קינדער, ער האט מיך צוגעשטעלט מיין הויז, מיינט אז איך בין אים אלעס שולדיג, און אויב איך בין אים אלעס שולדיג בין איך נישט אליינס די געלונגענע דער טויגליכע מענטש, איך קען נישט לעבן אזוי. קומט זיין הארץ און פארדרייט אים און ער זאגט ניין ס'איז נישט דא קיין באשעפער אזוי איז ער נישט האט ער נישט נישט אז ער דארף נישט האלטן תורה און מצוות האט ער נישט די פילינג פון זיין אנגעוויזן אויף איינעם און דאס איז איינע פון די חלקים עס גייען מיר שוין די נעקסטע שיעורים רעדן נאך עטליכע אופנים וויאזוי א מענטש כהאט אמאל א מחשבה און ער מיינט ער איז גערעכט אבער ווען ער טראכט אריין פון ווי דאס קומט, קומט עס פון די פארקרומטקייט פון די הארץ וואס מיינט זיין גוטס, די הארץ מיינט די מענטש'ס גוטס, די הארץ זאגט פאר די מענטש דו מוזט זיין א געלונגענע מענטש, דו מוזט זיין א סעיף מענטש, דו מוזט זיין א מענטש וואס איז אנגעוויזן אויף דיך אליינס, דו ביסט נישט איינער וואס איז אנגעוויזן אויף מענטשן, ער מיינט די גוטס אזוי ווי אונז שמועסט מיר א גאנצן צייט יעדע הרגש וואס קומט ארויף אפילו די הרגש וואס. אונז האבן היינט אנגעהויבן וואס קומט זאגן פאר א מענטש אז ס'איז יש, ס'איז אווער, דו מוזט דיך נעמען דאס לעבן, מיינט אויך די טובה פון די מענטש, דער גייסטשע מיינט די טובה פון די מענטש, ס'איז די מענטש אליינס, ס'איז נישט עפעס א יצר הרע וואס קומט זאגן נעם דיך דאס לעבן, ס'איז די מענטש אליינס וואס קומט אים זאגן אז דאס איז די וועג ארויס, דאס איז די בעסטע זאך צו טון, ער מיינט זיין גוטס, אבער איז עס גוט? ניין, ער איז א קליין קינד. ער איז א קליין קינד דער הרגש, ער מיינט ער טוט גוט, ער מיינט דאס איז די וועג צו טון גוט, דארף קומען דער שכל און אים אפשטעלן א מינוט, נישט סתם זאגן אנדערש, ווייל דער שכל מיט די הארץ קענען זיך נישט שלאגן, אונז האבן געשמועסט די משל פון רבי חיים פרידלענדער די מאן מיט די ווייב, דער שכל קען נישט רעדן צו די הרגשים, דער שכל דארף אפשטעלן א מינוט, דער מענטש דארף אפשטעלן א מינוט די קאכעריי וואס טוט זיך אין אים, ווי די הארץ זאגט ס'איז אידיש, די הארץ זאגט אז יענער האט געטון, און. קומען צום שכל, דאס מיינט ווען מ'זאגט א מענטש ער איז געקומען צום שכל, וואס הייסט ער איז געקומען צום שכל? האט ער געהאט שכל אדער האט ער נישט געהאט שכל? וואס מיינט ער איז געקומען צום שכל? ער איז געקומען צום שכל און ער האט געטון אזוי און אזוי, ווייל זיין שכל האט נישט געארבעט אלעמאל, און דאס איז וואס חזל זאגן, זיי האבן צו אנגעהויבן, אין ארום חוטא אלא כעין נכנס בו ריח שטות, די שכל איז נישט געווען, ממילא איז ער נישט קיין מאבד עצמו לדעת, און דעמאלטס קומט ער צום שכל, ער קומט צום שכל, דעמאלטס טוט מען שוין נישט. וואס די הארץ זאגט אז מען זאל טון. דער מוסר זעמער זיך אויסלערנען, אזוי ווי געשמועסט גלייך אנפאנג די ערשטע שיעור, דער רמב ם זאגט אז א מענטש דארף קענען זיין מח, א מענטש דארף קענען זיין הארץ, וויסן וואס זיין הארץ טוט, צו קענען זיך אפשטעלן נאך מען הערט אזא חתם סופר, אזא רב הוטנער, ווען א מענטש האט אמאל א געפיל אויף איינעם, זאל ער טראכטן אפשר קומט עס פונקט פארקערט ווייל ער האט מיר געטון א טובה. גמרא זאגט אורח טוב זאגט כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי, אורח רע זאגט אלעס האט ער געטון פאר זיך, רבותי לאמיך ענק פרעגן וואס איז די אמת? וואס איז די אמת? צוויי מענטשן קומען אריין צו א גאסט הויז, צוויי מענטשן קומען אריין צו דיר אין שטוב, איינער זאגט אלעס האט ער געטון פאר זיך, יא ער וויל נאך האבן געסט נאך אויך, ער איז דאך א שיינע איד, אפילו מיך רופן איז אויך נאר ווייל ער וויל האבן א גאסט, ער האט אלעס אויף די ליסט, ער האט געטשעקט גוטע עסן, פיין, גוט, יא יא, איך בין נאך א מכניס אורחים אויך, פאר דעם נוצט ער מיך אלס א יומען פראפ איך זאל זיין זיין זיין גאסט, און דער אורח טוב זאגט אה האסט מיר אלעס געגעבן, וואס איז די אמת, ווער איז גערעכט? ווער איז טאקע גערעכט, די אורח טוב אדער די אורח רע? ווער איז גערעכט? די תירוץ איז ביידע. איך קען זעהן אין יעדע זאך קען איך זעהן אז יענער געמיינט מיך און איך קען זעהן יענער געמיינט זיך. ס'ווענדט זיך מיט וועלכע אויג איך קוק. אויב איך קוק מיט מיינע צוויי אויגן אדער איך קוק מיט מיין שכל. אויב איך קוק מיט מיין הארץ אדער איך קוק מיט מיין שכל. אויב איך קוק מיט מיין הארץ יא, איך ווייס נישט. איך וויל נישט זיין די גאסט. חייב איינעם חיים. ער טוט עס נאר פאר דעם און ער טוט עס נאר פאר דעם. און אויב קוק איך ריכטיג זעה איך איין די ריכטיגע זאך. סאו וואס מ'זאגט יעצט איז, די זעלבע זאך קען געשען צו צוויי מענטשן, איינער האט זיך אויפירן אזוי און איינער אזוי, ער האט געטראכט וויאזוי עס צו טון, ער איז געקומען צום שכל און ער האט עס אנגעקוקט מיט די הרגשים, א אורח טוב מיט א אורח רע, אונז ווען מיר דאס פארשטיין וועלן מיר וויסן וויאזוי צו האנדלען אויף יעדע זאך ווען אונזערע הרגשים ווילן אונז פארדרייען אונזער קאפ.